makadii makadii mhuri yezimbabwe kwese kwamungadai muri kusangana zvekare kwatiri kuita pano pathe spanner podcast show apo pandinokupai nhau dzakasiyana siyana dziri kuitika makona mana ese enyika dzinorwadza dzinosuwisa nedzinofadza nedzinotyisa Usa skipper kana video rino risati rapera nekuti ndinouya ndakabatanidza ma news updates akati wandei pa video rimwe chete kuitira kuti uwane zvinhu zvakawanda. Iyi nhau dzekutanga dzandakakubatirai ndedze mwana akarasika ari kutsvakwa nevabereki vake. Kozoita video revamwe madzibaba vari kuporofita e mukomana ane mukurumbira zvaizvezvi anonzi Hulengende murume wa Malloti. Ok regai ndiverenge message yacho yemwana ari kutsvakwa. Tiri kutsvakawo mwana musikana uyo anonzi Tsitsi ane makore 18 years dzekuberekwa. Akabva pamba achiti ari kuenda kunotenga airtime patuckshop. Mwana uyu anonzi ane makore 18 years dzekuberekwa. Akangobuda pamba achiti ari kunotenga airtime. Vabereki vakanga vasipo pamba vabudawo vaenda kwavanga vaenda vakamusiya aine vana. Iye akazongoudza vana kuti ndiri kumboenda pamatuckshop kunotenga airtime ndokutobuda zvachose akasadzoka kusvika nhasi. Mwana uyu ari kunzi akabuda musi wa 2 April kusvika izvezvi haasati adzoka saka vari kuti anenge aonawo mwana uyu ngaaende anoripota kumapurisa kana kufona panhamba dzandichakusheedzerai panapa. Nhamba idzi dzinoti 071

078 ndopamunobata vabereki vemwana kana maona kuti makundikana kufonera vabereki vemwana pasina airtime endaiwo pamapurisa ari padhuze nemi munoreporter kuti mwana ari kutsvakwa tamuwana number dzake dziripo ndichadziisa futi pascreen ipapa kuitira kuti mugare muchidziona And then next update inoti kuna madzibaba avo vari kuporofita e, rufu rwehama yaHulengende e, regai ndikusiyei muchiona vhidhiyo racho nekuti handidi kutapudza kana kuwedzera. Regai shoko racho ringosvika kuna Hulengende rakaperera richibva kumuridzi waro. Saka madzibaba ava vari kuti dai vasangana nemukomana uyu vamubatsira kuitira kuti asasangane nenjodzi dzaari kuda kusangana nadzo.

Tashinga uyu abarwa 6 April. Taona Tashinga iye anovigwa muchivhu. Mafira aita baba Ramero afana tsaona. Takanzi na baba enda unoudza mukomana uyu kuti iye naTashinga ndine nyaya navo. Chipiriyona yatindida.
munyaya atakwe nemabwe ini ndiri tambo chete inosunganidza denga nenyika saka ndiri musvitsi wetsamba tanga tiri pamunamato webedside paiporofitwa varipo nevasipo kunyange mutungamiri wedu wenyika pakakandwa tsananguro dzake e, uyo mukomana uyo ari kunzi tashinga uyo izwi richindiverengesa rakati ndiye privilege nekuda kwechikonzero chekuti ndakaona hulengende akamira paguva rake ndozvapanitaure zita rake asi ndine tsamba yake yandisiri kuda kuisa pajekerere nekuda kwezvikonzero zvemweya uyo mukomana ndiri kuti tashinga uyo miera gora anoera gora ndomutupo wake iye nakeni ndakavaona vakanyorwa pamhandi yemuti paine chikwangwani cherufu zvikanzi two years dzaachararama dzakamuomera achiri mwana mudiki nekuti ndewa 2002 eh, saka izwi rakati ndisvitse tsamba yakakwana vari kunditaka nemabwe nanzi nababa munyaya hatakwe nemabwe ukataka munyaya wataka mwene wetsamba upapabuka
Avo ndoo madzibaba vanga vachitaura shoko iri kana richisvika dai rasvika nekukasika kutira kuti mwana abatsirwe nguva iripo kana zvaonekwa une mweya zvinoda kuti zvikasike kubatsiridzwa ndicho chirongwa chandandaka kubatirai muzuva ranhasi ndoo maupdates chete anga ndinawo muzuva ranhasi aiwa kana kari kekutanga kusvika pano chibva wango subscribe kulika commenta nekushare kutira kuti next time kana taposta chinhu uve uri wekutanga kusangana nacho Aiwa ndinokudai mese varikunditsigira varikundisapota mwari ngaakuitirei zvakanaka murambe makadaro tinosangana pachikamu chinotevera bye bye.